Essalamu aleýkum, mähriban watandaşlar. Hajy Arkadagymyz özüniň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynda şeýle diýýär. Ahlak ruhy gymmatlyklarymyzyň baş maksady adamy ýaman ýoldan saklap, ýagşy ýoly ündemekdir. Şoň esasynda-da, ahlak taýdan kemsiz ýetişen, kämil düşünjeli adamlaryň sanynyň köpelmegine täsir edip bilmekdir, ajaýyp durmuş döretmäge gatnaşmakdyr. Il içinde ahlak gymmatlyklaryny ündäp, adamlary ýaman ýoldan saklap, ýagşy ýola gönükdiren, Keramatly adamlaryň birem Agyşan atamyzdyr. Agyşan pir bir müň ýedi ýüz segsen sekizinji ýylda Garagum sährasyndaky obalaryň birinde eneden bolýar. Agyşanyň atasyna Mämmetsähet aga diýýän ekenler. Ol il içinde uly hormatdan peýdalanýan adam bolupdyr. Agyşanyň kakasynyň azan ady Gurbannazar, ýöne Oňa köplenç Mollanazar diýen ekenler. Ejesiniň ady Ajapsoltan. Mollanazar bilen Ajapsoltanyň uzak wagtlap çagasy bolmaýar. Mämmetsähet aga-da her namazynda ogul bilen geliniň ile birikmegini dileg edýär. Soň bir gün gije düýş görýär. Düýşünde erenler ony namazlyga mündürip, ogly Mollanazaryň öýüne getirýärler. Öýüň içinde bolsa bir yşyk ýanyp dur, daş-töweregde şugla saçyp dur. Mämesäet aga bu gören oraşan düýşüni ýagşylyk öýerip geziberýär. Ine günlerde bir gün daň säher çagy daş-töwerek ak gara bürenende Mollanazar bilen Ajap soltanyň ogul bäbegi bolýar. Mämmetsähet aga ady bilen bile geldi diýip, agtygyna Akmämmet diýip at goýýar. Özi agtygynyň gulagyna azan kamat aýdýar. Aýlar günler bolsa geçip dur. Günleriň bir güni Mämmetäýed aga agtygyny görmek üçin ardynjyrap öýe girýär. Emma öýde hiç kimiň ýokdugyna garamazdan bäbekli sallançagyň üwrelip durandygyny görýär. Ol agtygynda bir üýtgeşikligiň bardygyny duýýar. Şoň üçin hem Akmämmet ulalyberende başlangyç din bilimini özi berýär. Soňra Atajyk molla äkidýär. Akmämmet ýedi ýaşynda arap elipbiýsini öwrenip, eýýäm on iki ýaşynda Kurany Kerimi hatym edipdir. Atasy Mämmetsähet aga Akmämmedi Hywa medresesine, Nyýazguly pire äkitmegi ogluna sargyt edýär. Akmämmediň Hywa medresesine okuwa ugrajak mahallary maşgalada bir pajygaly waka bolup geçýär. Oň bir inisi heniz çaga wagty guýa gaçyp, heläk bolýar. Bu wakany şeýle gürrüň berýärler, Bir ak maýany möjek darap, heläk edýär. Şol maýaň ýetim galan köşegine-de Agyşan atamyzyň şol inisi esewan bolýa, süýt berýä, bakýa, ulaldýa. Günlerde bir gün ýaňky düýe öýe gelip, howluda her ýan urnup, ses edip başlaýa. Soňra bolsa, ýerinden galyp, çöle tarap ýöräp ugraýar. Janaweriň bir zat ýaňzytmak isleýändigini aňan Mollanazar şol düýäň yzyna düşüp başlaýar. Düýe ony sekiz ýaşly oglanjygyň heläk bolan guýusyna getirýär. Çagany şol guýyň ýanynda-da jaýlaýarlar. Mollanazar öz ogluny elin Nyýazguly pire eltip gaýdýar. Nyýazguly pir öz täze sopysyna Akja molla diýip ýüzlenýär. Nyýazguly käbir çeşmelerde bolsa Ýazguly halypa Idris babaň şägirdi bolupdyr. Nyýazguly piriň on sekizinji asyryň birinji ýarymynda Halaç etrabynyň Gyzlaýak obasynda doglandygy, örän ylymly hem-de keramatly pir bolandygy, Buhara emiriniň geňeşdary bolandygy hakynda taryhy maglumatlar bar. Nyýazguly pir Akja mollany beýleki sopularyndan has gowy görüpdir diýýärler. Rowaýatlaryň birinde Nyýazguly pir namaz wagty Allanyň gudraty bilen Käbede namaz okap duran wagty, şol ýerde öz täze sopusynyň Akja mollaňam namaz okap durandygyny görýär. Akja molla-da namaz wagty Allanyň eradasy bilen hyýalynda Käbejanda namaz okap duran wagty öz halypasy Nyýazguly piri görýär.
Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Ýigrimi ýyl gowrak ylym öwreden sopysyna ak pata bermek üçin Nyýazguly pir uly sadaka berýär. Şol sadakada-da Nyýazguly pir oňa ak pata berip, Agyşan diýip ýüzlenýär. Agyşan atamyz Hywa medresesini tamamlap, Ahala, öz obasyna dolanyp gelýär. Garagum sährasyndaky obalaryň ilatyna din öwredýär, ylym berýär. Agyşan atamyzyň keramaty hakdaky gürrüňler gum içindäki obalaryň ilatyna, ähli ile-güne ýaýrap başlaýar. Onsoň oba adamlary başyna bir iş düşende, Allanyň ýoluna sadaka aýdyp, sogabynam, Agyşan atamyza bagşlaýar ekenler. Agyşan atamyzyň aýalynyň ady Hatyja bolupdyr. Oňa Bibihajaram diýer ekenler. Bir gezek aýaly bilen täze ýurt tutunmak üçin gum içinden gelýärkäler, aýaly. öz ýanlarynda iýer ýaly zadyň ýokdugyny aýdýar. Agyşan atamyz bolsa, Häzir süýtli tüwi iýeris diýýär. Ýanlarynda bolsa hiç zat ýok. Aýaly geň galýar. Bir guýa ýetenlerinde mal sürüp gelýän adamlara duşýarlar. Olar oba adamlarynyň Alla ýoluna sadaka eden mallary eken. Ýaňky adamlar şol mallary bermek üçin Agyşany gözläp ýören ekenler. Soň şol guýyň ýanyna bir kerwen gelýär. Olaram Alla ýoluna tüwi sadaka edipdirler. Ýagny pylan işimiz oňsa Alla ýoluna pylan zat sadaka sogabynam Agyşan pire bagyşladyk diýer ekenler. Ine şeýdibem süýtli tüwi ilýär. Agyşan atamyz Aýaly bilen Börme obasynyň ýeňsesindäki Ýegengadak diýen ýere gelýär. Soň ol ýer oba bolup gidýär. Şol ýerde metjit-medrese gurduryp, halka hyzmat edip başlaýar. Ine, mähriban watandaşlar, Agyşan atamyzyň Bibihajar enemiz bilen gelip düşläp oba edinen ýeri Ýegengadak diýilýän ýer. Soňra dürli ýerlerden adamlar göçüp gelýär-de, uly bir oba bolýar. Oba adamlarynyň hemaýaty bilenem Agyşan atamyz bu ýerde metjit, medrese gurduryp, halka hyzmat edip başlaýar. Ýaşulularyň aýtmagyna görä, şu görýäniňizem Agyşan atamyzyň gurduran metjidiniň minaralary bolmaly. Agyşan atamyzyň halypasy Nyýazguly pir ýaşy bir çene barandan soň öz obasyna gaýtmagy ýüregine düwýär. Hywa hany oňa ýeriňe özüň ýaly kimi maslahat berýäň diýende, Nyýazguly pir Agyşan atamyz maslahat beripdir. Ýöne ol razy bolsa diýipdir. Şeýlelik bilen Mädemin han Agyşan atamyzyň yzyndan çapar ýollaýar. Çapar gelip Muhammedemin hanyň, ýagny Mädemin hanyň çakylygyny gowşurýar. Emma Agyşan atamyz obasyny, oba adamlaryny taşlap gitmäge razy bolmaýar. Han Agyşan atamyzyň yzyndan üç gezek çapar ýollaýar. Üçünji gezekde oba adamlary Agyşan atamyzdan hanyň çakylygyny kabul etmegini haýyş edýärler. Agyşan atamyz nökerlere Siz ugraberiň, menem yzyňyzdan ýeterin diýýär. Toparyň ýolbaşçysy muň diýen sözlerine ynamsyzlyk etse-de, atlaryny ýorgalap ýola düşýärler. Üç günden soň Agyşan atamyz Ak eşeklije olaryň yzlaryndan ýetipdir. Haýran galan topar ýolbaşçysy bu gören-eşiden wakalaryny hana gürrüň berende, onda Muhammedemin han, A men şoň üçin sizi bu keramatly adamyň yzyndan üç gezek ýolladym-da diýipdir. Taryhda muň ýaly ýagdaýlar örän köp bolupdyr. Sebäbi hökümdarlar keramatly, parasatly adamlary özüne ýakyn ýerde saklamak isläpdirler. Ençeme türkmen han-begleriniň, soltan-şalarynyň köşgüniň ýanynda meşhur pirler, din alymlary işläpdirler. Hywa hanynyň çakylygy bilen bu ýere gelen Agyşan pirimiz bu ýerde din ugrundan ylym öwredip, hanyň iň ýakyn maslahatçysy bolupdyr. Şeýle-de bolsa, ol hiç hili dünýe malyna höwes etmändir. Hanyň iň sylaýan adamdygyna garamazdan, oň münýän ulagy at däl-de, eşek bolupdyr. Ýöne han wagtyň geçmegi bilen saraksy türkmenlere azar berip başlaýar. Ak işan hany pälinden gaýtarmaga ençeme gezek synanyşýar. Emma han ony diňlemeýär. Şeýlelik bilen Ak işan han bilen tersleşip, ak eşegine münüp, ýene obasyna dolanyp gelýär. Taryhdan bilşimiz ýaly, bir müň sekiz ýüz elli bäşinji ýylda Hywa hany Muhammedemin han Sarahs türkmenlerden ýeňilýär. Agyşan atamyz oba arasynda dawa-jenjelem bolsa çözüp berýän eken. O döwürler tire-taýpa agzalalygy, şeýle hem alamançylyk, galtamançylyk ýoň bolupdyr. Il-güni agzybirlikde saklamakda Agyşan pirimiziň orny juda uly bolupdyr. Kirpili obasynyň on üç kilometr günbatar gaýry ýüzündäki ýerleri peýdalanmak ugrunda iki taýpaň arasynda düşünişmezlik döreýär. Dawa urşa ýazmanka Agyşan atamyz ony derrew çözüp berýär. Ol, Siz ýer üçin gan döküşjek bolup ýörsüňiz. Ýer bolsa doýmaz aždarha kimin size garaşyp ýatyr. Munyňyz bolmaýar diýipdir-de, Şu oý biziňki diýip, Hatasyny ýere dürtüpdir. Biziň zadymyz bolsa ortalykdyr diýipdir. Meseläň çözgüdi dawagär taraplaryň ikisinem kanagatlandyrypdyr. Şondan soň Işanyň oýy adyny alan bu ýerlerde hemmeler arkaýyn mal bakyp gezip bilipdirler. Aişan atamyzyň ýaşan, gezen ýerleri hakda maglumatlar örän köp. Ol Garagum sährasynyň obalarynyň hemmesinde diýen ýaly bolup görüpdir. Goşakak diýen ýerde-de ýaşapdyr, Giňguýy diýen ýerde-de ýaşapdyr. Ine, şu görýäniňizem Giňguýy diýilýän ýer. Türkmen halkynda hormat-sylagy uly bolan Gurbanmyrat işana-da, Molla Töre ahuna-da Agaýşan atamyz Ýagşy doga-dileg edip, ak pata beripdir. Günleriň bir güni bir maşgalada ogul bäbek dünýä inýär. Olar täze doglan bäbejigi Agyşan atamyzyň eline berip, oňa ak pata bermegini haýyş edýärler. Agyşan pir bäbejigi eline alyp, ýüz-gözüni höwesli synlanyndan soň, Alla ýol berse, il-gün aladaly är-ýigit bolup ýetişsin diýip dileg edýär. Işan agamyzyň eline alyp ak pata beren bäbejigi soňra edermen ýigit bolup ýetişýär. Ol Gökdepe galasynda gahrymançylyk görkezen Gara batyr eken. Agyşan atamyz örän halatly adam bolupdyr. Ýanyna gelýän myhmanyň niýetinde, göwnünde näme bardygyny bilipdir, öňdengörüji adam bolupdyr. Oň iň ýakyn wepaly sopalarynyň birem Muham sopy bolupdyr. Bir gün Agyşan atamyz Muham sopa garap. Hä, Muham jan, sen şu gün suwa salman ýenjiläýseň gerek, diýipdir. Muham sopam geňirgenip, Wah, pirim, bu jelegaýlarda meni ýeljip biljek barmyka? diýipdir. Soňam mallaryny alyp, sürüp, bakmaga gidipdir. Biraz wagtdan üç-dört sany galtaman duşup, Muham sopyna suwa salma ýenjipdirler, mallarynam sürüp äkidiberjek bolanlarynda Muham sopy, Bu mallaň Agyşan piriňkidigini aýdyp ýetişipdir. Galtamanlar piriň ýanyna gelip, ötünç sorap, toba edipdirler. Gaýdybam, şeýle ýaman işiň gyrasynda görünmändirler. Agyşan atamyz Giňguýy diýen ýerde togsan ýaşap, dünýeden gaýdýar. Ölmeziniň öň ýany jesedini bir ak maýa mündürip goýbermegi, düýe nirede çökse, şol ýerde-de jaýlamagy wesýet edýär. Ak maýa Aişan atamyzyň çagalykda guýa gaçyp wepat bolan inisiniň guburynyň ýanyna çökýär.

Şol sanda Agyşan piriň zyýarathanasy örän gözgyny ýagdaýdady. Türkmenistan döwletimiziň özbaşdaklygyny gazanmagy bilen, halkymyzyň asylly ýol-ýörelgelerine, dini däp-dessurlarymyza giň ýol açyldy. Häzir Hajy Arkadagymyzyň, hem-de Arkadag Hajy Prezidentimiziň tagallasy bilen il-günüň ruhy gymmatlyklary täzeden dikeldilip, geçmişdäki beýik şahsyýetlerimize, şol sanda keramatly din alymlaryna uly hormat goýulýar. Ähli zyýarathanalarda bolşy ýaly, Agyşan piriň zyýarathanasynda-da düýpli abatlaýyş işleri geçirilip, ýollar abatlanyp, zyýaratçylar üçin hemme oňaýly şertler döredildi. Munuň üçin halkymyzyň Hajy Arkadagymyza, Arkadagly Hajy Prezidentimize alkyşlarynyň çägi ýok. Goý olaryň ömürleri uzak, janlary sag, halk bähbitli beýik tutumlary hemişe rowaç alsyn! Şeýle hem ildeşimiz Agyşan atamyzyň bäşinji nesli, ýagny gowlugy Balşat işan ady bilen tanalan merhum Muhammetmyrat Berdimyradowyň bi zyýarathana uly yhlas siňdirendigini bellemeliris. Çünki bu ýerleriň abadanlaşdyrylyp, zyýaratçylar üçin oňaýly şertleriň döredilmeginde Balşat işanyň Irginsiz zähmeti ýatyr. Goý, oň ýatan ýeri ýagty bolsun, Beýik Allatagala ondan razy bolsun. Balşadişanyň başyny başlan bi sogaply işlerini häzir oň perzentleri yhlasly dowam edýärler. Agyşan atamyzyň öz nesillerine eden sargadam päliň pesde tutup, hemişe il bilen bile bolmakdy. Görşümiz ýaly, agzybir halkymyz Agyşan pire zyýarata gelip, Alla ýoluna sadaka berip, Beýik Biribardan mukaddes ojaklaryna saglyk we bereket dileg edýärler. Goý, gudraty güýçli Beýik Allatagala ildeşlerimiziň ýagşy doga-dileglerini kabul edip, Ýurdumyza parahatlyk we bereket eçilsin! Hak ryzasy üçin bütin ömrüni Yslam ýoluna bagyşlan keramatly Ak işan atamyzyňam ýatan ýeri ýat bolsun! Şu ýerde ata-babalarymyzyň dini ygtykatlaryna laýyklykda zyýarat etmegiň özboluşly edebiniň bardygyny belläp geçmekçi. Zyýarathanalara barlanda, dilegiňi Beýik Allatagaladan dilemek, iýip-içilýän zatlaryň zaýaçylygyna ýol bermezlik, ýagny isrip etmezlik, daş-töweregi arassa saklamak ýaly şertleri berjaý etmek zerurdyr. Bilşimiz ýaly, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz uly ösüş-özgerişlere beslenýär. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan beýik özgertmelerini Arkadagly Gahryman Serdarymyz uly üstünlik bilen dowam etdirýär. Köpetdagyň eteginde Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen özüniň gözelligi bilen haýrana goýýan ajaýyp Arkadag şäheri peýda boldy. Arkadag şäheriniň merkezinde taryhy, medeni, seýilgähi emele geldi. Şol seýilgähde-de Agyşan atamyzyň zyýarathanasynyň şekilem bar. Gahryman Hajy Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Hajy Serdarymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzda täze-täze metjitler gurulýar, zyýarathanalar abadanlaşdyrylýar. Halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryna sarpa goýup, dini edim-gylymlaryna giň ýol açýan, Hajy Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Hajy Prezidentimiziň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, il-ýurt bähbitli beýik tutumlarynyň hemişe rowaç bolmagyny Beýik Allatagaladan dileg edýäs.